دھپ نکتی کھڑی ہے چھنڑ چھنڑ دا ڈینہہ ہے اج اسلام آباد وچ کیا خاص خبراں تھی سکدن ایک تاں مذاکرات دے حوالے نال گال بات چلدی کھڑی ہے تے دیدے ہیں کہ مذاکرات دا کیا بنڑدے ہک بی خبر اسلام آباد وچ ڈو ترے ڈینہہ پہلے آئی ہئی او ہئی وزارت داخلہ دے حوالے نال او خبر ہئی کہ وزارت داخلہ دے وچ جیلی اسلحہ لائسنس دا ہک سکینڈل سامنے آیا ہا تے ہن پتہ اے لگے جو وزارت داخلہ غیر مجاز افراد کوں وزارت داخلہ دے تمام دفاتر دے وچ انٹر تھیوݨ تے پابندی عائد کر ݙتی اے۔ ایں حوالے نال باقاعدہ نوٹیفکیشن وی جاری کر ݙتا ڳئے۔ نوٹیفکیشن دے مطابق وزارت داخلہ آنے آوݨ آلے جیڑھے وی وزٹر ہوسن تے مہمان ہوسن انھیں انہیں دے حوالے نال کجھ ایس او پی جیڑھے ہن او نوٹیفکیشن دا حصہ بنڑایا گئن۔ نوٹیفکیشن اچ آکھیا گئے کہ وزٹر تے مہمان استقبالیہ تے متعلقہ افسر نال ملاقات دی اطلاع ڈیون۔ استقبالیہ دا عملہ جیڑھا ہے متعلقہ افسر نال وزٹر یا مہمان دی تصدیق کریسی۔ انٹری پاس

متعلقہ افسر اپنڑے نائب قاصد کوں استقبالیہ تے بھجیسی تاکہ او مہمان کوں دفتر تک گھن ونجے تے واپسی تے وی او اکوں استقبالیہ تک چھوڑنڑ دا پابند ہوسی۔ وزٹر سلپ دے اتے مجاز افسر دے دستخط نہ ہوسن تاں شناختی کارڈ واپس نہ کیتا ویسی۔ نوٹیفکیشن وزارت داخلہ۔ تے وزارت دے تمام افسران تے اہلکاریں کوں بھیج ݙتا ڳئے تے نال نال اے آکھیا ڳئے کہ انہاں احکامات تے سختی نال عمل کیتا ونڄے، ایس او پیز دی خلاف ورزی یا کوتاہی پاتی ڳئی تاں متعلقہ افسر دے خلاف کارروائی کیتی ویسی، اے سئیں ڳالھیں وزارت داخلہ اچ ہن اگر تساں ویسو تاں سوچ سمجھ کے ونڄ آئے۔ کیوں جو وزارت داخلہ دے وچ ہݨ پابندیاں ودھ ڳئن ٻئے ایں توں علاوہ جیڑھی یورپ واسطے پی آئی اے دی جیڑھیاں پروازاں ہن او بحال تھیندیاں پئن تے نجکاری دے وزیر عبدالعلیم خان صاحب دا ہک بیان آئے کہ جی یورپ واسطے پی اے اے دی فلائٹس تے پابندی چنگن پابندی ہٹن جڑا ہے بہوں چنگا عمل ہے ایں حوالے نال وزارت نجکاری تے جڑے پی آئی اے کو ویچن دی کوشش کریندی پئی ہے انہوں نے یہ آکھے کہ ہوں پی آئی اے دی جڑی نیلامی دا عمل ہے وہ سوکھا تھی ویسی سودھا تھی ویسی کہ پی آئی اے دا جڑا اے آپریشن یورپ دا آپریشن شروع تھی ون نال جڑا انہوں نے نجکاری دا عمل ہے اوندے وچ اے اقدام خوش آئند اے تے ہݨ پی آئی اے دی جیڑھی نجکاری اے او آسانی نال تھی ویسی۔ ہݨ لوگیں کوں یقین تھی ڳئے جو یورپ کیتے پی آئی اے دے وچ وی سفر کر سڳسن، انشاء اللہ جلد پی آئی اے کوں برطانیہ تے امریکہ دے وچ وی بھیڄا ویسی تے اتھاں وی لوک پاکستان دی قومی ایئرلائن تے سفر کرن دے قابل تھی ویسن انشاءاللہ جڑے مسائل ہن رہ گئے پی آئی اے دے حوالے نال وہ تمام مسائل آہستہ آہستہ دور تھیندے پین تے ہن تیزی نال اے سارے مسائل ختم تھی سن تے پی اے دی فروخت کیتے آئی ایم ایف جڑے ہن او ڈو ایشوز جڑے ہن خاص طور دوتے انہیں کوں منظور کیتے نویں جہازہ جہازے دی خریداری تے اٹھارہ فیصد ایک ایک منٹ ہولڈ کرے سو دوستو یہ جڑا کام جاری ہو سارے ہے ای ٹپا گھنو تے وال پی ای اے دی نجکاری دا حال حویلہ تو گلے دے ہیں سرینا فلائی اوور تے انڈر پاس دا منصوبہ تیزی نال مکمل تھیندا پئے نال نال تہاکوں روز ݙسیندے ہیں اج بھی رو لنگدے پئے میں کہ تو کی میں جائزہ اساں بھی گھن گھدا اسی دا اساں روز جائزہ گھندے ہیں روز لنگنا ہوندے ہی رستے تو لگدا ہی میں کہ اساں اگلے تری چالی ڈینہہ اچ اے کم مکمل تھی ویسی تے ول سارے واسطے آسانی تھیسی آند ویند اچ وی۔ اچھا جی انہوں نے آخیا کہ نویں جہازی دار نویں جہازیں دی خریداری تے اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس ختم تھی گئے پی آئی ای دے تمام نقصانات جڑے ہیں وہ ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر ڈیسوں تے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کوں کہیں وی پرانی واجب الادا رقم دے بغیر وچیسوں۔ عبدالعلیم خان آکھیے جو انہاں اصلاحات دے بعد انویسٹر کیلئے انویسٹر کیتے جیڑھا پی آئی اے دی خریداری اے او زیادہ پرکشش تھی ویسی۔ ظاہر اے جیڑھے ویلے واجب الادا رقم اے ݙو ترے سو ارب ہے او تاں ہک ٻی کمپنی بݨا کے انہیں کوں منتقل کر ݙتنی یعنی کہ او جیڑھے پی آئی اے نے پیسہ ڈیونے او ہن عوام دی جیباں وچوں میرے خیال ہے ٹیکس لا کے اے کڈھیسن تے اے ہن جیکوں وی چیسن پی آئی اے اوندے وارے نیارے تھی ویسن پی آئی اے دی پرائیویٹائزیشن کیتے امور تیزی نال اگے نمٹائے ویندے پین تے نال ہی بہوں جلدی چنگی خبر ملنڑ دی توقع وی ظاہر کر ڈتی ہے۔ اے حال حویلا ہے تے وچوں ڈوری پہلے ہک خبر پی آئی اے دے حوالے نال اے وی آئی ہئی کہ کہ ہنڑ تک جیڑھا ہے نگران حکومت تے موجودہ حکومت پی آئی اے دی نجکاری واسطے ڈو ارب روپے جی سہی کنسلٹنسی فرم جیڑھی انہاں نے ہائر کیتی ہئی جئیں اے پلان بنڑا کے ڈیونڑا جئیں انویسٹرز کوں گھن آونڑا ہا۔

منزل مقصود تے پج ڳئے ہیں۔ اج دی راج دھانی دی کہانی اتھاں ہی مکیندے پئے ہیں۔ میݙے ولاگ کوں تساں شیئر لازمی کر چھوڑا ہے۔ شام کوں تہاکوں مزید حال حویلا ݙیسوں کہ اسلام آباد دے وچ کیڑھاں اہم تے وݙاں خبراں اج سامݨے آئن۔